Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Bup Kudus ngajar, Pengarap datai ari ke ninga ke pesan, lalu pesan didinga ari berita pasal Kristus. Rom bagi sepuluh ayat tujuh belas. Pengarap datai ari ke ningoka berita pasal Kristus. Berita manah tu ukai pasal gaya kitai ngintu jalai pengarap. Berita manah ke merika kitai pengidup ti belipat-lipat, pengelurus sereta pemaik, iya nya berita manah pasal Jesus Kristus, Anak Tunggal Allah Taala, Anak Domba Allah Taala, iya ke muai dosa dunya. Berita pasal Kristus udah datai ngagai menua kitai udah chukup iya lama. Taja baka nya, agi mayuh kitai Kristian lalu bedau ngelala iya. Penulis Injil Saint John madahka tuju Injil tu ditulis. Ku iya, Tang utai tu ditulis ngambika kita majak arapka Jesus nya Kristus, Anak Allah Taala. Lalu ulih pengarap kita ba Iya, kita tau bulih pengidup dalam nama Iya. John dua puluh ayat tiga puluh satu. Mensia nyadi murid Jesus Kristus lebuh sida arapka Iya ke udah diregang lalu udah digaga Allah Taala nyadi Tuhan enggau Kristus. Surat Pasal Keja Rasul bagi dua ayat tiga puluh enam. Ketanda sida tu udah nyadi murid Jesus Kristus, penulis Surat Pasal Keja Rasul nulis, Sida angkun belajar ari sida rasul, begempuru enggau sida, makai ruti sereta besampi. Nulis ngagai nembiak Allah Taala ke tasah tauka kampar, ke udah dipilih Allah Taala ti Apai lalu dikuduska ulih Roh Kudus, ku Peter. Baka anak mit ke baru ada, seruran aus ke ai tu suruh. Ngambi ke ulih nya, kita tau mansang dalam pengelepas kita. Enti kita amat udah ngasaika pemadas Tuhan, satu Peter bagi dua ayat dua ngagai ayat tiga. Baka ni kitai tau mansang dalam pengelepas kitai? Awakka kita bekereja enggau ati ti nangi sereta getar-getar ngenyukupka pengelepas kita, ku tulis Paul dalam surat iya ngagai Kristian ti benung Pilipi bagi dua ayat dua belas. Paul nulis jaku tu ngagai orang ti udah harap. Ayat enam, Paul nulis, Lalu aku nemu, Allah Taala ke udah ngemunka pengawa ti badas tu ba kita. Awakka kita bekereja. Reti nya kitai enda tau ngetu udah kitai arap. Kitai enda tau lika lina udah kitai nerima pengarap. Kitai diasuh bekereja ngambika negapka pengarap diri. Ku runding kitai, Aku udah dibaptisa udah nyambut Sakramen umbas menya tembu udah pengawa aku. Kitai dipesan Awakka kitai bekereja enggau ati ti nangi sereta getar-getar ngenyukupka pengelepas kitai. Enti kitai deka ngenyukupka pengelepas kitai, kitai enda tau enda udah dilepas. Tiap iku kitai enda tau enda ngaku diri enda ulih ngelepaska diri ari sebarang kuasa ti ngasuh kitai ngereja penyai. Kelimpah ari nya, kitai enda tau enda nanya diri, Sapa ti ulih ngelepas ti bekuasa ngelepaska aku ari tanchang tu? Paul ngajar pasal adat Allah Taala ti beperang ngelaban adat dosa ti diau dalam tubuh aku. Naka meh penusah aku tu? Sapa deka ngelepas aku ari tubuh tu ti mai aku ngagai pemati? Aku meri terima kasih ngagai Allah Taala ulih Jesus Kristus Tuhan kitai. Rom bagi tujuh ayat dua puluh dua ngagai dua puluh lima. Paul meri terima kasih laban Allah Taala ulih ngelepaska iya ari adat dosa ti diau dalam tubuh iya ti mai iya nuju pemati, ulih Jesus Kristus Tuhan kitai. Melikat Tuhan bejaku enggau Josep. Ku iya, Nuan deka meri ke iya nama Jesus laban iya deka nyelamatka nembiak iya ari dosa sida. Injil Saint Matthew bagi satu ayat dua puluh satu. Kitai menang tauka kitai mansang laban Allah Taala ke bekereja dalam kita. Tu berita manah ti dibai berita manah. Allah Taala empu bekereja dalam pengidup orang ti udah nerima Berita Manah Iya. Kitai enda tau enda arap sereta nerima Allah Taala ke dalam pengidup kitai ulih pengarap ba Tuhan Jesus. Baka ni ku Allah Taala ulih bekereja dalam kitai enti kitai enda arapka Iya? Allah Taala ulih Roh Kudus Iya deka ngajar kitai semua utai, lalu ngasuh kita ingatka semua utai ti udah disebut Aku ngagai kita. John bagi empat belas ayat dua puluh enam. Allah Taala empu deka ngajar lalu ngasuh kitai ingatka semua utai ti udah disebut, ti udah diajar Jesus. Enti kitai deka mansang dalam pengelepas, Kitai enda tau ngetu belajar. Belajar sepemanjai umur kitai di dunya tu pasal pengarap. Allah Taala deka ngayanka dunya amat salah ba pasal dosa, ba pasal pengelurus, enggau ba pasal ukum. Nya ku ditulis dalam Injil Saint John bagi enam belas ayat lapan. Allah Taala ngayan, madah, nunjuk ngagai kitai utai ti dikedekaka Iya, utai ti dikerinduka Iya nengah Berita Manah Iya. Enti Allah Taala enda ngayanka semua utai tu ngagai kitai, udah tentu kitai enda nemu bida di entara utai ti ngena enggau utai ti enda ngena. Lalu nya kebuah kitai agi majak ngereja utai ti salah Laban kitai enda meri awak ngagai Allah Taala ngayan ngagai kitai utai ti amat salah. Saint Paul bekenangka pasal misteri penemu dalam ti dilalai Allah Taala dalam satu Korin bagi dua ayat tujuh. Ku iya nulis, Nya meh utai ti udah dipandangka Allah Taala ngagai kitai ulih Roh Kudus. Laban Roh Kudus mansik semua utai. Indah utai ti dalam buntut runding Allah Taala deh abis dipansik Iya, satu Korin bagi dua ayat sepuluh. Allah Taala bekereja dalam kitai awakka ngubah kitai. Laban Allah Taala ke bekereja dalam kitai, ti ngasuh kita deka sereta ulih ngereja utai ti ngerinduka ati Iya, Pilipi bagi dua ayat tiga belas. Dalam jaku sempama Tuhan Jesus pasal dua iku anak lelaki, Iya nutup ajar Iya, ku Iya, Enggau bendar Aku madah ngagai kita, bala pengumpul chukai enggau bala indu sundal deka tama dulu agi ari kita ke dalam Perintah Allah Taala. Laban John Pemaptisa udah datai nunjukka jalai ngagai pengelurus, sida pengumpul chukai enggau sida indu sundal arapka iya. Sida pengumpul chukai enggau sida indu sundal arap ke ajar Allah Taala ti diajar John Pemaptisa sereta diasika sida. Ajar Allah Taala ti didinga, diterima sereta dititih sida nya ti ngasuh sida deka sereta ulih ngereja utai ti ngerinduka ati Iya. Nama tuju jaku Allah Taala? Jaku Allah Taala ngasuh kitai deka ngereja utai ti dikerinduka Allah Taala. Jaku Allah Taala nya runding Allah Taala empu. Iya besai kuasa. Ulih pemesai kuasa Iya, kitai ulih ngereja utai ti ngerinduka ati Iya. Allah Taala ninga sampi Moses lebuh orang Israel mutap ngagai Iya laban ke kelalu aus ba endur ti nadai ai. Nama utai ti ulih dikereja Aku ke sida tu? Sida nyau sedia deka nuku Aku ngena batu. Ba endur ti nadai ai, Allah Taala meri ai nitihka peminta sida. Kitai udah beserara, udah bemunsuh enggau Allah Taala dalam pengingin enggau runding ati kitai. Kitai rindu agi ngatika diri lalu enggai diperintah Allah Taala. Kitai rindu nitihka chara dunya. Nyalai ketegal nya, Paul nulis, Anang nitihka pengingin tubuh, laban utai ti dikinginka tubuh bemunsuh ngelaban utai ti dikinginka Roh Kudus, lalu utai ti dikinginka Roh Kudus bemunsuh ngelaban utai ti dikinginka tubuh. Laban utai dua bengkah nya endang bemunsuh ngelaban pangan diri lalu nagang kita ngereja utai ti dikedekaka kita. Nama utai ti deka dikereja kitai udah kitai nyadi murid Kristus? Iya nya utai ti dikerinduka Allah Taala. Allah Taala iya pengaga, iya baka tukang periuk. Kitai tu baka tanah liat. Enti kitai nyerahka diri ngagai jari Iya sereta ngemendarka Iya ngaga kitai nitihka peneka Iya, Iya deka ngaga kitai nurutka runding ati Iya empu. Nyadi penitih Jesus reti nya kitai nyadi orang ke baru. Utai ti lama nadai agi lalu utai ti baru udah datai. Kitai digaga nyadi baru neladan gamal iya empu. Jesus ngajar dalam Injil Luke bagi tiga belas ayat dua puluh empat ku iya, Enggau naka ulih tama nengah pintu ti sempit, Laban aku madah ngagai kita, mayuh orang deka nguji tama tang enda ulih. Kitai diajar enggau naka ulih, reti nya kitai enda tau enda bebendar. Reti nya kitai enda tau enda ngena semua runding, pengering, pengelandik kitai. Surat ngagai orang Hebrew bagi dua belas ayat empat belas ku penulis surat tu, Dalam perang kitai ngelaban dusa. Sebedau kitai mansang beperang, Kitai enda tau enda nyediaka diri dulu. Enggai ke lebuh mayuh kitai diserang, kitai nadai utai dikena malas serang munsuh. Paul mai orang Kristian di Korint, ku iya, Aram kitai nuji diri empu ari semua utai ti ngamahka tubuh enggau roh kitai, lalu nyadi pemadu kudus nangi kalah tala. Kitai diajar awakka kitai nuchi diri, ngelengkaka utai ti lama, muai semua pengamah ulah, jaku enggau pendiau lama kitai ketegal nangika Allah Taala. Orang ti udah begempung enggau Tuhan deka nyadi setubuh dalam roh enggau Tuhan. Kitai diperintah ngambika kitai nyeliahka diri ari ulah ti kamah lalu ngena tubuh kitai ngemuliaka Tuhan. Besampi kitai. Tuhan Allah ti pemadu kudus, ajar kami sereta saup kami awakka nuan nulung kami. Saup kami mega Tuhan awakka di dalam pengidup kami tu kami nyeliahka semua utai ti kamah, lalu ngajar kami ngambika kami semampai besedia besikap lebuh mayuh kami ti beperang laban munsuh kami.